Rumannan bon tardi. Un felis atardi pa boso. Un bon bini den e ora santu i sagrado, ora di Divino Miserikòrdia. Awe ta Pasku di Resurekshon. Awe nos Señor a lanta glorioso for di morto i nos ta selebrá e dia aki komemorando loke ku a sosodé e momentu ku e tres hende muhénan ku Maria Magdalena na kabes a kore bai na e graf pa nan a bai kaba di prepará e kurpa di Hesus i ora ku nan a yega aya nan a bin kontrá ku un graf bashí, Hesus a resusitá! Aleluya! Aleluya! E ora di gran misericordia. Tres or di atardi adorá i glorificá Mi misericordia. Santa Maria Faustina a skibi den su diario ku nos Señor Hesus a puntr'é, Pa kuantu biaha ku bo tende e oloshi bati tres or tres or drenta totalmente den mi miserikordia, ador'é i glorifik'é. Diario dje sinku shete dos, Tres or di atardi roga pa mi sirikòrdia, spesialmente pa e pober pekador, i maske ta pa un ratu, masha kòrtiku so, drenta den mi pashon, spesialmente den mi abandono riba e momentu di mi agonia. Esaki ta e ora di gran miserikòrdia pa mundu henter. Mi no ta nenga nada na e alma ku ta pidi mi na e ora aki pa mérito di mi pashon, riba e ora ei perkurá resa e kaminda di krus, te asina leu ku bo debernan ta permitibu. I si bo no por resa e kaminda di krus, por lo ménos drenta den e kapia un ratu i adorá den Santísimo Sakramentu mi kurason ku ta yen di miserikòrdia. I si bo no por drenta den kapia, bai den orashon na unda ku bo ta, maske ta pa un ratu kòrtiku. Diario Dies Tres Binti. Awe. Awe tardi nos ta huntu ku nos ruman Noraima Engelhardt, e direktamente for di su kas, i nos tin nos direktor Edson ku ta regla nos asuntunan di sonido ku nos imágennan ku bo ta mira riba bo pantaya. Anto simultáneamente nos ta konektá pa nos ban duna bo. i ta ku bo huntu ku bo den e ora santu i sagrado aki. Nos ta kontentu di por yama bo bon biní i nos ta kontentu ku nos Hesus resusitá pa e invitashon ku el a hasi na kada un di nos pa nos por bini huntu awe riba e di tres dia di nobena kaba na honor di Hesus di Divino Miserikòrdia. Noraima, bon tardi y un feliz Pascu di Resureccion pa bo y bo cas di famia. Bon tardi Frances, un feliz atardi pa tur esnan cu ta scucha nos y mira nos, specialmente tambe esunnan di Ministerio Emmaus cu tambe ta hunto cu nos y ta scucha nos y wak nos via di Facebook page. Mi ke desea bosnan tur tambe un feliz Pascu di Resureccion. E pas ku grandi, e pas ku di mas importante kaminda nos Hesus a resusitá i ta gloriosamente aya den shelu huntu ku su Tata. Sí. Rumannan, awe nos ta na e di tres dia di nos nobena, anto nos ta resa e nobena aki. Ta bon pa mi splika esaki un bia mas. Nos ta resa e nobena aki simultaneamente ku loke Pastor Raul ta duna nos komo direkshon. Anto e no tin un live streaming y ami como cu mi tabata haci e novena aki of e oracionnan caba tur dia, anto e ora ey mi ta tuma for di dje e loke cu E ta manda na e mensahe pa e dia, anto y nos ta reza asina ey e novena di acuerdo cu loke cu Pastora Hul duna. Pues e novena Nos ta resele manera tur e fiel divotonan di parokia di Steenrijk i otro partinan ta hasiendo esaki. Felis ta esun Felis ta esun ku ta kere pasobra loke Señor a bis'é. Lo keda kumplí, rumannan. Ata Señor ta bati na porta di nos kurason. Laga nos ta alerta i habri pa e Dios di gloria drenta. Den kualke sirkunstansia di bida, nos ta yamá pa ser a konosí di aserka. i envoká e spiritu santu di Dios tur momentu di nos bida terenal i sigur den tempu di prueba manera esunnan ku nos ta pasando den dje aworakí. Señor ta duna nos e gran oportunidat di rekonsiliá kuné i kuminsá un bida nobo uní kuné. P'esei, mi rumannan stimá, No entregá. No mester sigui lucha semper ku nos bista fihá riba Jesucristo resusitá, Tata di divino miserikòrdia, nos Salbador. Laga nos duna anto Señor tur onra i gloria, i laga nos konfia na Li. E situashon di pandemia den nos pais i rònt mundu laga nos ofresé e Señor e pandemia aki i tur e konsekuensianan devastador ku esaki por tigi pa nos, pa nos pais, pa tur e islanan di Diósesis di Willemstad, e islanan di Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, Sint Eustatius i. Sint Maarten, pidiendo Señor di divino misericordia pa e tene misericordia cu cada un habitante di e islanan aki, pa e warda nos for di e peliger cu e pandemia aki por trece cune, pa e por pone su man sanador riba esnan cu ta enfermo y nan famianan, tambe. pa e purcurá pa calma e tempestad aki cu nos ta pasando aden di tanto casonan di e victimanan di e pandemia aki. Tambe nos ke trece dilanti di trono di Señor tur e famianan cu di un of otro forma ta haya nan mes envolví y confrontá cu e situacion aki, Esnan ku kisas a pèrdè un ser kerí durante di e dianan ku ta tras di lomba, pidiendo Señor fortalesa i ánimo pa nan, i bou di su rayonan di divino miserikòrdia pa nan sinti e protekshon i pa nan por haña forsa renobá pa saka for di e momentu difísil aki e siñansa ku Señor ke duna kada un di nos. Señor, nos ke glorifiká Bo i yamá Bo danki for di awor kaba pa tur loke ku Bo ta bai otorgá na nos. Tur e petishonnan ku nos rumannan na kas tini, esnan ku ta siguiendo nos riba e páginanan aki di Facebook, pero tambe tur otro ku ta skucha nos despues, pa nan petishonnan tambe por haña e kaminda pa yega serka Tata i ku Tata den su gran providensia lo duna na e personanan aki i kada un di nos loke ku e ta kere ku ta bon pa nos. Nos ta gradisí Señor pa esaki i nos ta keda ku fe firme i ku nos bista fihá riba Hesus, pasobra Tata di dibino miserikòrdia Ta den dje nos tin ku pone nos konfiansa i ta p'esei den un sulu bos nos ta dis'Ele, Hesus di dibino miserikòrdia, mi ta konfia den Bo. Hesus di dibino miserikòrdia. Mi ta konfia den Bo. Hesus di dibino miserikòrdia. Mi ta konfia den Bo. Nos ta saludá Hesus di divino miserikòrdia, nos ta yam'é e bon biní meimei di nos i nos ta pidi Hesus di divino miserikòrdia pa E skucha nos pidimentunan, E mira nos kurason afligí, arepentí.

Awor ku Hesus i Dibino Miserikòrdia a tene miserikòrdia ku nos i ku E, pa medio di Su Dibino Miserikòrdia, ta aseptá nos ku un paña nobo bistí, ku un realidat nobo spiritual, den e espíritu di Pasku di Resurekshon, laba nos ku hopi devoshon di rumannan ban resa Di tres dia di nobena aki, kuminsando e atardi aki, ku nos koronia na honor di Hesus di Divino Miserikòrdia. Na nom di Tata, di Yu, i Spiritu Santu. Amen. Amen. Nos Tata ku ta na shelu.

Señor ta cu bo. Bo ta bendicioná denter di muhernan, i fruta di bo barica, Jesús, ta bendicioná. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, awor i na ora di nos morto. Amén. Credo, Mi ta kere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di shelu i di tera, den Jesucristo su unico Yu nos Señor, cu ta concebi di Spiritu Santo, a nance di Maria Birgen, a padece bo di Poncio Pilato, nan a crucifique, el a muri y nan a dere, el a baha de reino di morto y di tres dia el a resucita. El a subi na shelu i ta sintá na man drechi di Dios Tata Todopoderoso. Djei l'e bini pa husga bibu i morto. Mi ta kere den spiritu santu, santa iglesia katóliko, komunion di santunan, pordon di piká, resureshon di karni i bida eterno. Amèn. Tata eterno.

Hesus ta pidi. Riba página dieseis nos ta ban resa e orashonnan korespondiente pa awe tardi ku ta e di tres dia di nobena, página dieseis. Hesus ta pidi pa e di tres dia, e djadumingu di Pasku di Resurekshon. Awe trese pan e alma di tur deboto i fielnan. I un di nan den e laman di mi miserikòrdia. E almanan aki a konsolá mi riba e kaminda di krus. Nan tabata un gota di konsuelo meimei di un laman di amargura. Diario mil doshènt dieskuater, diesdos, dieskuater. Orashon di Santa Faustina pa e intenshon di e di tres dia. Hesus infinitamente kompasivo, ku for di e tesoro di bo miserikòrdia bo ta duna tur bo grasia na gran abundansia. Risibí nos den e bida, e bibá di bo klementísimo kurason i no laga nos nunka separá for di dje. Nos ta supliká bo esei pa bo inkonsebibel amor ku abo, ku kua abo kurason ta kima, pa Tata Selestial. Tata Eterno, mira ku miserikòrdia riba e alma di e fielnan komo heredero di bo Yu. Pa e doloroso pashon di bo Yu, duna nan bo bendishon i laga nan gosa di bo protekshon konstante pa nan no pèrdè e amor, i tesoro di e santa fe, pero pa nan glorifiká Bo infinito miserikòrdia huntu ku henter e legion di angelnan i santunan pa tur eternidat. Amèn. Diario mil doshent dje sinku, djes dos dje sinku. Rumannan, Riba e promé dia Hesus di be Divino Miserikòrdia a pidi pa trese henter humanidat, speshalmente tur pekador. Ayera ku tabata e di dos dia el a pidi nos pa trese alma di tur saserdote i religiosonan. I awe e ta pidi nos pa trese alma di tur deboto i fielnan. Esaki ta enserá nos tur.

nuestro testimonio creer en ese divino misericordia de Jesús, puesto a que ellos también un día puedan vivir este gran evento de la gran misericordia de Jesucristo de Divino Misericordia. The Divine Mercy have to be proclaimed to anyone out there.

pa nos buska i gana almanan pa Dibino Miserikòrdia awe, spesialmente tambe trese almanan di e debotonan i e fielnan aki, papiando di fielnan katóliko. E loke ku nos tin ku kòrda. Mi rumannan, tur dia ku nos ta resa e nobena aki, ta ku riba e altá di miserikòrdia ku ta tras di mi lomba aki, tini e petishonnan i nòmber di tur e famianan ku nos ta resa p'e diariamente. Esei ta keda riba e altá i e ta wòrdu hibá Te cerca Tata di Divino Misericordia pasobra nos ta rezando caba ya di custumber di tur a tardi tres hor pa e famianan ey y tur otro intencionnan cu nos por tini. Numa durante di e novena nos ta reza specificamente y cumpliendo asina cu loke Jesus di Divino Misericordia a proclama. Mas bien a pidi di Santa Maria Faustina. Pues nos ta resa pa e intencion di e dia di awe, e alma di tur deboto i tur fielnan. Hesus di divino misericordia, den bo nos ta pone nos confiansa, pasobra a. Cos. Bo ta nos Tata, bo ta Doño y Autor di universo. Bo ta e Rey di reynan, bo ta e Dios di diosnan, Señor di señornan. Bo ta Dòkter di dòkternan, i Bo ta e Dios berdadero, esun resusitá, esun ku ora nan a bai na e graf i a bai buska Bo, nan no a enkontrá Bo, paso ya Tata a lantá Bo glorioso for di morto. Nan a papia ku Bo, pero nan no tabata sa ku ta abo. No, sí, Señor. Sa ku ta bo i ta p'esei nos a bini awe tardi pa nos buska bo, Señor, Tata den di bena miserikordia, i papia ku bo i testiguá i testimoniá di bo dilanti di mundu henter. Abo a pone e paralíptiko kana, i ta bo mes a rebibá e morto, i e leproso bo a kura. Mira nos angustia i lágrimanan, nos ta supliká bo, Hesus den di bena miserikordia. Awe riba e fiesta grandi aki, e Pascu grandi aki, Pascu di Resureccion, nos ta pidi Bo pa Bo tene misericordia cu nos y scucha nos pidimentu y tur nos peticionnan cu nos tin. Nos ta pidi Bo mas cu tur cos pa nos por ricibi Bo gracianan. Abo, Jesus di divino misericordia, nos ke bisa Bo cu nos conversacion cu Bo, di tur a tardi den e enkuentro aki ta yena nos ku ánimo i speransa i alegria pa nos por sigui lucha i biba. Esaki ta oumentá nos fe i konfiansa den bo dibino miserikòrdia. Apesar di tur kos ku nos por tini i tur situashon ku nos por ta pasando aden. Nos no ke mara nos petishonnan na nos tempu, pa e tempu di bo ku ta perfekto prevalesé riba tur otro. Nos ta primintí a kambio di tur esaki, O Hesus di dibino miserikòrdia, ku nos lo papia asina tantu di bo hazañanan i bo milagernan den nos bida, ku nos ta gana pa medio di testimonio, otro debotonan, otro almanan fiel ku ta bira deboto di bo miserikòrdia. Hesus di Dibino Miserikòrdia, nos ta konfia den bo. Hesus di Dibino Miserikòrdia, nos ta konfia den bo. Ku e konfiansa ku nos tin den Hesus di Dibino Miserikòrdia, nos ta ban resa e orashon pa Tresor di atardi, ku nos ta haña riba página trinta i unu i nos ta sigui riba página trinta i dos, perdon, riba página trinta i dos abou i nos ta sigui riba página trinta i tres. Oracion pa tresor di atardi. O Hesus misericordioso, amante di almanan, mi ta implora Bo pa e agonia di Bo Sagrado Corazon y pa e dolornan di Bo Imaculata Mama, purifica cu Bo sanger precioso e pecadornan di henter mundo, Ku awor ki den agonia i ku tin di muri awe. Kurason agonisante di Hesus, tene miserikordia ku tur esnan ku a muri i ku tin di muri awe. Doloroso Inmakulata Kurason di Maria, pidi pa e afligidonan. O Hesus. Bo a muri, pero fuente di bida a brota pa e almanan, i e oseano di miserikòrdia a habri pa henter mundu. O fuente di bida i di infinito miserikòrdia divino, kubri henter mundu i hasi bo mes basha riba nos. Santa Maria Faustina a proclamá i a declará na nos cu Hesus di divino misericordia a revelá na dje cu e alma cu reza tur tresor di e tardi pa e fayecidonan lo mi no nenga nada si e pidí mi pa e meritonan di mi morto. Pasobra e ora di tresor di e tardi. ta ora santu i sagrado. Nos ta kontinuá, mi rumannan, ku e letania ku nos ta haña riba página binti unu, Letania na Hesus Miserikordioso, página binti un. Señor, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Cristo, tene piedad di nos. Cristo, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Señor, tene piedad di nos. Jesucristo, ten de nos. Jesucristo, ten de nos. Jesucristo, scucha nos. Jesucristo, scucha nos. Dios Tata ku ta na shelu. Tene piedad di nos. Dios Yu, Redentor di mundu. Tene piedad di nos. Dios Spiritu Santu. Tene piedad di nos. Santisima Trinidad un solo Dios. Tene piedad di nos. Jesus Rey di misericordia. Cu a redi mi mundu. Mi ta confia den bo. Jesus, Rey di misericordia. Pa kende tur cos a ser crea. Mi ta confia den bo. Jesus, Rey di misericordia. Cu a santifica nos. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di miserikordia, kende kende a revelá nos e misterio di Santísima Trinidat. Mi ta konfiá den bo. Hesus, Rei di miserikordia, ku a manifestá nos e omnipotensia di Dios. Mi ta konfiá den bo. Jesus, Rei di misericordia, cu a manifesta na nos den e creacion di e Spiritu Celestial. Mi ta confia den bo. Jesus, Rei di misericordia, cu a forma nos fo'i nada. Mi ta confia den bo. Jesus, Rei di misericordia, cu ta brasa henter universo. Mi ta confia den bo. Jesus, Rei di misericordia, cu ta duna nos bida eterno. mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia, ku a libra nos fo'i kastigu meresí. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia, ku ta konsedé nos e hustifikashon den e Verbo enkarná. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia, ku ta duna nos miserikordia pa bo santu heridanan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, ku a duna nos Santa Bírgen Maria komo Mama di miserikòrdia. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, kende a bira karni den skochi di la Bírgen Maria. Mi ta konfia den bo.

Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku instruí santa sakramentunan di boutismo i rekonsiliashon. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku a regalá nos Santísima Eukaristia i saserdosio. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di misericordia cu a duna nos birtutnan di fe, speransa y caridad. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia cu a manifesta bo mes pa combersion di pecadornan. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia cu a revela nos, cu a revela bo mes pa santificacion. di e hustunan. Mi ta konfia den bo. Jesus Rei di miserikòrdia. Ku ta hiba santunan na kumbre di santidat. Mi ta konfia den bo. Jesus Rei di miserikòrdia. Ku ta basha fo'i bo santu heridanan. Mi ta konfia den bo. Jesus Rei di miserikòrdia. Ku a brota fo'i bo sagrado korason. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Ku ta duna speransa na almanan ku ta den desesperashon. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Ku a kompañá tur hende, semper i na tur parti. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Ku ta kalma nos ku yobida di bo grasianan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta konsuelo di enfermo i afligidonan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta e úniko konsuelo di e kurasonnan fligí. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta refugio di moribundonan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta speransa di e almanan di purgatorio. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta korona di tur santu. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta e goso selestial di esnan salbá. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia, abo ku ta e fuente inagotabel di milager. Mi ta konfia den bo. Lamchi di Dios ku ta kita piká di mundu. Pordoná nos, Señor. Lamchi di Dios ku ta kita piká di mundu. Skucha nos, Señor. Lamchi di Dios ku ta kita piká di mundu.

Mira nos, nos ta supliká Bo, segun e abundansia di Bo miserikòrdia. Engrandesé Bo miserikòrdia pa den tribulashon di mas grandi di nos bida nos por kumpli semper i fielmente ku Bo santu boluntat ku den Su mes ta miserikòrdia. Pa medio di Bo Yu i nos Señor Hesukristu, kende komo Dios ta biba i reina ku Bo den unidat di Spiritu Santu den tur siglo di siglonan. Amen. Amen. Laga nos pasa pa pagina binti i ocho, pagina binti i ocho, i nos ta ban resa aya e oracion na Señor di misericordia i amor diario ochenta. Hesus dibino prisionero di amor, ora mi konsiderá bo amor i kon bo a humia bo pa mi, mi sintinan ta pèrdè ánimo. Bo ta skonde bo mahestat inkonsebibel i bo ta humia bo rebahando bo mes pa mi, un ser miserabel. O Rei di gloria, maske bo ta skonde bo bunitesa, E wowonan di mi alma ta kita e belo, mi ta mira e koro di angelnan ku ta onrá bo sin stòp, i tur potestatnan selestial ta alabá bo i ta bisa kontinuamente, Santu, santu, santu bo ta, O kende por komprondé bo amor i bo miserikòrdia insondabel pa nos? O prisionero di amor, mi ta sera mi pober curason den e tabernakel aki pa adora bo sin stop di dia i anochi. Mi no sa di ningun obhecion na e adoracion aki. Maske mi ta fisicamente leu fo'i bo, mi curason ta semper cu bo. Nada por stroba mi. pa stima bo. Amen. Nos ta continua cu e oracion di. Riba página trinta abou, orashon pa kumpli ku santa boluntat di Tata. O Hesus, abo ku ta kologá na krus, mi ta pidi Bo e grasia pa mi por kumpli fielmente ke santísimo boluntat di Tata, den tur kos, semper i na tur lugá. Ora e boluntat aki ta parse pisá, i difísil pa kumpli kuné. Mi ta rogá Bo, Hesus, pa fo'i di Bo heridanan sali fortalesa i forsa pa mi por ripití, Tata, laga Bo boluntat sea hasí. Amén. Amén. Nos ta ban awor riba página trinta i dos, riba página trinta i dos. i nos ta ban resa e orashon na Tata Eterno diario nuebe shen sinkuenta, i despues nos ta kontinuá ku e orashon na Mama Maria di Miserikòrdia diario shete nuebe riba e mesun página trinta i dos. Orashon na Tata Eterno. Tata eterno, den kende miserikòrdia ta infinito i e tesoronan di kompashon ta inagotabel, mira nos ku bo bista bondadoso i oumentá bo aden tribulashon i momentunan difísil, nos no, pero semper ku gran konfiansa. nos cumpli cu bo santu boluntad, cu ta amor y misericordia mes. Amen. Nos ta sigui riba pagina trinta i dos cu e oracion na E Mama di Divino Misericordia, Diario shete nuebe. O Maria, mi mama, mi Señora, mi ta ofrece bo mi alma y mi curpa, mi bida y mi morto, y tur loke bini despues di esey. Mi ta pone tur cos den bo man, o mi mama. Cubri mi alma cu bo mantel virginal y duna mi e gracia di pureza di curazon, alma y curpa. Ku bo poder defendé mi di tur enemigu, spesialmente diesnan ku ta skonde nan malisia bou di un máskará di birtut. Amèn. Amèn. Mi kier a kompartí promé ku nos bai pa e dos orashonnan di Esun di Konsagrashon i Esun di Gradisimentu pa nos klausurá. mi kier a kompartí Salmo shent i kuarenta i sinku, vèrsikulo unu te ku shete. Salmo shent i kuarenta i sinku, vèrsikulo unu te ku shete. Mi ta alabá Dios pa su grandesa i bondat. Mi Dios, mi Rei, mi ke alabá bo. Alsa bo nomber pa semper i semper. Mi ke bendishoná bo sin fin. Alabá bo nomber semper bai. Señor ta grandi, digno di alabansa. Ningun hende no por midi su grandesa. Un generashon tras di otro ta kanta gloria di loke bo a hasi. Lo proklamá bo akshonnan poderoso, bo mahestat, splendor i gloria nan lo kanta i mi ke testiguá bo milagernan. Nan lo papia di bo echonan spantoso. i mi ke proklamá bo grandesa. Nan lo gaba bo bondat inso nan lo hubilá bo hustisia. Salmo shent i kuarent i sinku. Nos ta tuma awor e deboshonario i nos ta ban. riba e página trinta i un, pa nos resa huntu aya e orashon i akto di konsagrashon, kòrda ku tur dia mi rumannan di nobena nos ta resa e akto di konsagrashon. Tur dia di nobena nos ta resa e akto di konsagrashon. i despues ku nos kaba ku esei, e ora ei mi ta bini ku e orashon di gradisimentu pa nos sera e atardi aki. Akto di konsegrashon na Hesus Miserikordioso O miserikrodiosísimo Hesus, Bo bondat ta infinito i e tesoronan di Bo grasia ta inagotabel. Mi ta konfia henteramente den bo miserikòrdia ku ta surpasá tur bo obranan. Mi ta konsegrá mi henteramente na bo pa biba bou di rayunan di bo grasia i amor, ku a brota di bo santísimo kurason riba krus. Mi ta deseá di propagá bo miserikòrdia. pa medio di obranan spiritual i korporal di miserikòrdia, spesialmente na resa pa kombershon di pekadornan, pa konsolá pober i afligidonan i pa yuda enfermonan. Pero abo ta bai protehá mi manera bo propiedat i bo gloria. Pues, mi ta teme tur kos di mi debilidat, i mi ta spera tur kos di bo gran miserikòrdia, ku henter humanidat por konosé bo gran miserikòrdia i pone henter su speransa den dje, i alabé pa tur eternidat. Amèn. Amèn. Jesus di Dibino Miserikòrdia, Mi ta konfia den bo. Mi ta konfia den bo. Hesus di divino miserikordia. Mi ta konfia den bo. Hesus di divino miserikordia. Mi ta konfia den bo. Tata, nos ta yama bo danki pa e atardi aki. Nos ta yama bo danki, Señor, riba e Pasku di Resurekshon aki, riba nos di tres dia di nobena ku nos ta resa, pa nos debotonan i pa e fielnan ku ta konfia i kere den bo. O Hesus di dibino miserikòrdia, nos ke gradisí bo pasobra riba e dia grandi aki bo a invitá nos na e bankete aki pa nos tabata den bo presensia. Bo a aseptá nos apesar di nos inikidatnan i bo a pordoná nos nos faltanan, i nos a kana E ora aki e ora santu i sagrado aki ku bo. Nos ta yama bo danki pa tur nos rumannan ku kualke parti di mundu a sigui nos i ku por a sinti bo presensia den e ora santu i sagrado aki. Nos ta roga na bo, Hesus di dibino miserikòrdia, pa abo hasi bira posibel tur e petishonnan ku nos a trese bo dilanti durante e nobena aki. Kada un dia ku nos ta resa, nos ta pidi bo, pa bo skucha nos pidimentu, i segun bo santa boluntat bo duna nos loke ku nos kurason tantu ta anhelá, pero no nos boluntat sea kumplí, ma esun di bo sea kumplí den kada un di nos. Duna nos konformidat i pas, trankilidat, pa nos por aseptá i asimilá tur loke ku abo pèrmití, pa sosodé ku nos. Pa awe tardi nos ta gradisibu, Señor, ku riba e dia grandi aki bo a hasi nos bira parti di e totalidat di bo resurekshon glorioso for di morto. Nos ta pidi bo, Señor, meskos ku bo ta aparesé na bo apòstelnan i diferente figuranan den e buki santu, nos ta pidi bo, pa bo haas laga bo presensia pa medio di bo Spiritu Santu ta un apareshon bibu den bida di kada un di nos i den e realidatnan di kada un di nos kasnan di famia. Pa bo presensia keda ku nos, kompañá nos no solamente durante e nuebe dianan aki pero tur dia di nos bida. P'esei nos ta gradisí bo i alabá bo, nos ta glorifiká bo i alsá bo i bendishoná bo i yamá bo danki. Nos ta babu danki, pasobra abo a vense morto, i ta for di bo hustia a sali e rayonan di dibino miserikòrdia, e rayonan ku ta duna nos e speransa di fortalesa i di ánimo, e rayonan ku ta sana i ku ta kura. For di bo hustia a brota e fuente i e oseano di miserikòrdia pa kada un di nos. Nos ke keda firme den nos fe i keda firma riba e kaminda. ku abo ta kana i enkaminá ku nos. Hasi nos fuerte, hasi nos obediente pa nos por sigui bo tras, den e dushi i santu nòmber di Kristu Hesus bo Yu, kende komo Dios ta bibi reina ku bo, pa interseshon di la Bírgen Maria, pa interseshon di Santu Padre Pio, pa medio di JesuCristu resusitá i pa medio. di Hesus di Divino Misericordia. Kende komo Dios ta bibi reina ku bo den unidad di Spiritu Santu Dios den tur siglo di siglonan. Amen. Nos ta pidi Hesus di Divino Misericordia pa e bendiciona nos na nomber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amen. Mi rumannan, un felise tardi pa boso, bendishon, felis Pasku di Resurekshon, un danki na Noraima Engelhart, Edson Engelhart, Bentura, ku nan tambe a habri nan kas pa hasi e atardi aki bira posibel i ku nos tur huntu riba e dia grandi aki por a sinti presensia di Hesus di Divinamiserikòrdia riba ya e di tres dia di nobena na Su honor. Nos ta yama boso danki pa boso sintonia i hasi boso esfuerso pa mañan ku Dios ke trobe nos por rospondé ku sí riba e yamada di Hesus di Divino Miserikòrdia pa nos por ta huntu pa adorá, alabá i glorifiká Hesus di Divino Miserikòrdia. Un felis atardi te mañan ku Dios ke. Te mañan. Danki Noraima.